Ndozi Galikai Muchara ndobva kuGuruve ndakasungirwa mhosva yerepu yendisina kupara repu iyi ndinotozi ndakaisa munhu mimba akabereka nawo ava nomwana ndaikumbirawo kuti kana kuine vanondibatsira tindoitwa madna test handina chandakaita ipapo ndakatongwa zana ramakore kuti ndirarame ndiri muzhere asi chiri kundirwadza nokuti mhosva iyi handina kuipara and i am proud kuzvitaura kuti handina kunyenga munhu kana ndakamunyenga matare ngaatiendese tinotariswa nemunhu iye handitombonyara kuzvitaura i am very proud You're watching on voices and I'm your host Muzitiwe. handina kunyenga munhu nguva yangu yakatopedzwa ndiri muno since 2014 handina kunyenga munhu mwana uyu anga asiri wangu mwana womukadzi saka takavhiringana pakuti zviri kuita mwana wako uyu haisi nhumbu yokutanga yatakazomubvisa noiti no ngaambonopangwa nambuya zvinova tsika yechitema yokuti kana mwana achitadza kuwirirana navabereki musikana anopangwa nambuya mukomana anoiswa kwasekuru wopangwa magariro anoita ini handina kuona kukanganisa kwandakaita ipapo mwana ndakamutora ndikamisa kwaambuya simbonipangiraiwo mwana wangu aine nhumbu yechipiri kundiunzirazve mwana ndinaye uri kusapota anga akutoda chikoro saka zviri kundirwadza ndo zvekuti akumatare uko hazvichabuda zvakanaka naka inini im proud kutaura kuti handakunyenga munhu according to the father

Medical tests were taken and the results proved that there was penetration.
Tapiwa nhorondo yeidzo dzatinoti n'anga dzinorevedza dzichiti masvikiro asi dzisiri masvikiro dziri n'anga ndodzadai kutisimudzirawo zvinhu zvakaipa mukati menhorondo yematare tinonzwawo panosanganidzika nemunhu anosanganidzika ne nekurepa warepa mhepo yabvipi ndo mhepo yandira kuti ndirevedze nhasi uno ndichitsanangura kuti zvinombofamba sei zvichibva nekupi zvichienda kupi chinhu chatinopiwa chekutanga tinopiwa nhorondo handiti nhorondo yatinopiwa inhorondo yekuti handi mhepo kushereketwa yokuti munhu anoenda kun'anga orevedzwa kuti Kuti uite chakati ubvise jambwa kana munyama rauri kusanganidzika naro, enda unorepa unoita kusangana nemunhu pabonde. Munhu wasangana naye pabonde tinoda mhepo yemwanasikana achiri kukura kana kuti achiri mudiki. Ndapota musazonyeperwe nevanoda ku Kusvibisa mazita evamwe. Pane vakawanda vari kuzama nepavanokwanisa kuti vasvibise zita iri kuburikidza nekuti vanoziva kuti basa riri kushandwa ende basa riri kuitwa saka vakuzama nepavanokwanisa. Pane vanozviti Kamwelo Banda vane nhamba dzavari kuti vari kubatana neni pakushanda, handina munhu wandiri kushanda naye ndapota. dzimwe repi idzi hurumende yedu yaifanira kudzifananidza nokuti umwe unonyeperwa seni ndiri kutopikisa kuti handina kunyange dei ndichizoregedzwa ndichandovati ndipei mwana wacho vanotoona kuti havandipe nokuti vakatozviona kudhara kuti inyaya yavakaruka mukada kuitarisa zvakanaka inogona kuitisa vanhu marombe zvekuti munhu anokuswera ari ngori kudoro ari kudai kuita kunge dzungairwa dzungairwa zvikasatsvagwa zvakanaka zvinoda kutsvagwa imhepo iyi chimbori chii nekuti mhepo iyo ikasatsvagwa zvakanaka mweya wakaipa unoda kutoti ugarirwe pasi sefamily ugarirwe pasi sevanamati mweya uyu unoitwa sei asi zvinobudikidza kuwanikidza mukati men'anga saka ndo pandinodzoka ndichirevedza ndichiti handi mweya wemadzinza hungu mweya wemadzinza iriko hakuna musha usina ngozi asi chekutanga chiri kushatisa vari kunyika dzimu ndecheushereketwa kurevedza kuti avo vanorevedza vachitsanangura kuti vari kuita matare vachibudikidza kuti enda unosangana nemudzimu and anosangana nemunhu wechidiki ndo mabuda nhorondo dzehurepu kana dzekumbundikidza vana vadiki saka nhorondo iripo yandinotanga kurevedza ndeyekutsanangura kuti paita mhepo dzeava vanoshereketa vachiti in'anga kana kuti masvikiro akateswa
akanoteswa zvikanzi nese anyora kuti there is penetration ndikati whose penetration can you prove kuti ndeyangu penetration yacho havana kundidavira plus chibhurugu chainzi chakabvaruka chakauya namai in front of the court ini ndioziva zvinhu zveevidence yawaitirwa zvichiuya nomumhan'ari here kana zvinoya nemupurisa but chakabudiswa mudare pamberi pedare namai ndikati saka ndichachiziva kuti ndechani and whats on the pend yomuri kunditaurira iwewo mastate case paper ndakapinzwa mudare ndisina kuti ndisaziva kuti mudzimai ndiye akanga amhan'ara nokuti mudzimai wakanga arimo mudare yomumo and was the only state wet witness Munyika yeZimbabwe mune vanhu vakawanda stereki vataigaridzana naye. Zvakandishamisawo kuti state witness anoita one. My witness was what brought a small, a small boy, eight years, who couldn't even explain. Ndakamubvunza two questions. Mwana wangu ndiye aitora ng'ombe kuchikoro achitaura kuti sisi ndinowana pane musikana zita romukomana wacho iyeye rakatonyorwa kuchipatara. I was arrested nhumbu ine eight months. rakatonyorwa kuchipatara kare ndikariudza kuti endai munocheka kuchipatara ini hana kuenda mwana kuchipatara mwana uyo haatauri akaenda namai vacho ndikavavhunza mudare kuti trust munomuziva here vakabvunzwa nedare vanga vakuramba ini ndikati dare endai munotarisa kuchipatara mobvunza vachipatara kuti zita iri rakauya nani sezvo mwana uyo isingatauri imi muri munhukadzi imi muzvinoita here kuti imi muripo indotora mwana musikana ndoenda naye kuchipatara kunonyoresesa nhumbu dzichitariswa munozviziva kuti dzinonyoreswa ritoriko zita nanhasi marekodzi echipatara haadzimiki ini ndongodemba kuti ndakukuvadzirwa mahara nguva yangu yakatopedzwa i did not commit this case

zvekuti pepe chero wakasvika kana kuti parufu pari kudyiwa sadza nyama inoperera pauriwo yo ndozodya nekabeji pane umwe munyama ka usiri munyama chete munyama wewe kutaura kuti no eh, unotoziva kutoti chero ndakaenda pakanaka pari kudiwa vanhu ini ndichangovengwa ungopatika iwowe munhu akutanga kukuiginowa wakuiginoiwa kuti uzobvunza kuti ko ndakakutadzirei watiita nyaya yacho wese what do you want me to do uda ndokudirei wautona you just create enemies there are people who have got a spirit of rejection i had a guy who came to my office the other time he

And he started showing me a message. And, you know, we I started looking at him and we started praying. Now, he's, I think next weekend, but one is going to pay his lobola because we prayed about these things. It's a spirit here, Utika. unogona kungotanga kusemesa kana kuti mukadzi sokupfekedzwa mweya wechichemberi zvekuti munhu ari ngokutarisa so but ari kuona you know, you know what we call a leviathan spirit

So the Leviathan spirit, what it does, you can say something, but people will not hear what you said, but they will hear what gets you into trouble.
amai vaiti mukoti mwana ndozvaari kunditaurira wakamuona here murume wako akarara nemwana kune zuva rawambomusiya nevana here ende chaitinetsa ndechokuti mwana wangu haana kuenda kuchikoro mumwe mastatement ma macho maamani magraphic details okuti munhu asina kuenda kuchikoro negore zvakatondinetsawo kuti kati kuti yango tikamumisa apa zvanhasi kumubvunza kuti gore negore ripi hazvibudi vati zvirimo murecord zvondipa mubvunzo kuti who was putting this why was the court so interested in this, in this story kwekutoisira munhu magraphic details munhu vachitaura zvekuti haano kuenda kuchikoro haano kudzidza
according to the father his daughter is not that educated and yet here she is providing graphic statements leading to his incarceration so is he a victim of forgery in truth his only answer is a dna test that he's still being denied And how many people are involved in this criminal activity?
Handina kuti vanyatse kuona because tingataura zvikapedza makore namakore ikapindirwawo noumwe i think doctor haangarevi nhema uye mushini hautauri mushini kana ukangoti you are positive you are positive
and you say ah, ndaingoti inini vanhu vese vogonyatso kunzwisa zvawaitaura but pese unonatsoona kuti nyaya dzako dzese hapana kana pimwe pawakapara nyaya inonyatsobatika but nyaya dzako dzinoramba dzichingotwistwa kana kupesera kungobhohwa vanhu

Azvibvunza mukoti izvozvo ndo zvakazoita kuti ndidavire that was my first question muri kuti nenhumbu ndeyako here zvikanzi e you raped her and that is written on the record kuti i raped the, the deaf and dumb and pregnated her saka ehe saka ndichida kundopururwa nemwana kuti aiwa kana zvakadaro matadza kundidzidzisa iyi ngatichingoenda kwadhokota and I'm proud kuzvitaura ngatiende kwadhokota motoona kuti maresults anoti mushina hautaurirwi vana dza 100 years kumbiro changu ndechekuti dai ndangoonawo vanondibatsira kuti tindopuruhwa kuti handina kudini sezvo zvichinzi madna azara munyika nemari yedna yacho handina ndiri muno mhuri yangu yatadzawo kundibatsira chinhu chatinoduma tichite repu Repu kune repu dzisiri dzechivanhu. Mweya une watogara munhu, munhu apfekwa nemweya wakaipa. Kutsanangura kuti munhu apfekwa nemweya wekuti atumwa nen'anga. N'anga dziriko dzemazuva ano ndo dzashata, ndo dziri kubudikidza kakurevedza dzichiudza vanhu vanouya kuzobatsirwa vapinda mukati mematare, nekuti pwere dzese dziriko mumabhindauko dziri kuda kusanganidzika nekupfuma asi pakupfuma ndo pavari kusanganidzika nekunzi enda unosangana nemunhu wechidiki handiti wasangana nemunhu wechidiki hura hwako hweurume ukasiya mukati make handiti wasiya mukati make ndo paya pakunobudikidza kusanganidzika nhoroondo dzeushereketwa ndo pauri kuona vanhu vechikuru vachisanganidzika nevasikana vechidiki inhoroondo dzeushereketwa zvabvebvi zvabva mukati meidzi n'anga dzine dzichinzi ava vanobatsira asi vasiri vechivanhu dzinenge dziri n'anga asi dzakawanda nemachira ndo pandinorevedza ndichiti vari kushatirisa chinyakare chedu nenhaurwa dzemabatiro avanoita Vanhu vakadaro varipo pakuda kuti vadzikisire vamwe mumushandiro wavanenge vachiita kungosvibisa zita. Ukaona vanhu vasvika pakudaro kureva kuti spiritually vakutadza. Saka vanoronga mamwe mazano epanyama ekuti vangokuwisira pasi. Inini handina WhatsApp group, handina Facebook page, handiite social media nechikonzero chekuti ndinoteerera vari pandiri. N'anga dziriko dzinenge dziita masaramusi asi hapana kwazvinosvika nekuda kwekuti isusu tine vanenge vachitotituma tichitoti takakolwa nemaancestors e, saka zvemasaramusi zvekurombesa vanongoita kuti masaramusi saramusi asi kwazvinosvika kana kuti munhu haazowana zambuko nokuti munhu kana achiti ada kubatsirwa haasida kuwaniswa zvemasaramusi akuda kuyambuka kana achiti ari kurwara ngaapore imba yaramba ngaimire kuchera kwepasi kwaramba ngazviwanike ndokunonzi kubatsirwa
yotanga zve record inenge yotanga it is written i raped and pregnated the, the, the, the person yotanga zvekunyora imwe statement eh. ene handina zve handina handingamiri pamberi pavanhu ndichitaura zvisina musoro iwe chizive kuti wakaita kana uri munhu anoda kuziva kupangwa taura zvinenge zvakaitika nyaya upiwe maadvice ndatasangana nevamwe vakawanda pano ndinongotaura saizvozvo i don't change izvi zvinotengerwa nemaassociation akawanda ofisa vanondizivawo ndichingotaura saizvozvo i won't change handina kana vana vangu chaiva kuvafonera kuti baba vanyu vane unzenza here hukundikupokana kwatakaita chete nomukadzi akatendisa uchenjeri ndakatorozwa zvinhu zvakawanda i was arrested to be raided by those people ndine fomu randakafira pano ini for my property kuguruve police station kwandakasungirwa ukoko fomu power fund ndorokurecover property and now they just re received the, the dingi vana ndakatozopedzisira vati aiwa siyai zvakadaro ndichazviona ndadi ndabuda ndo police station yaiona ini kuti ndarepa zviri zvokunyepa nawo iri kuti haisi kuona munhu akaredha ningi property yangu iyi ndakafinyiswa pano naofficer ncharge ndikanzi iwewe police, police station guruve is failing to respond our phones iwewe daedza mwana womupe handauye nefomu rinonzi power of handing then ndakafila fomu iro ririyo there is no answer today ndaitoti nyika izive ndo magariro atingaita here vaiona ini ndichinzi ndakarepa zviri zvokunyepa now my property yatorwa all farming property yese yakatorwa navanhu ivavo including the fertilizer kana foja yandakasiya narima i didn't see anything kugwadzisa kwakadii ndinongoti dei vachindiregera zvavo mapurisa vari kunzi tsvagai mai ava vaakuti havachavaona ndo mhinduro yakandipa vana ndikati vana ndikatoona kuti ah, vanotopedzisira vaurayiwa vachiurayirwa zvinhu zvababa vavo siyai zvakadaro ndichazoona ndadii ndabuda uye kana iri mishonga ini ndakutonamata ndida kuona kuti mishonga chiiko chinopfuura mushonga nesimba ramwari nekuti haungaurayi munhu usina basa ma uchitora zvinhu zvake kana ini nekandakarepa ndiri muno im saving ko zvinhu zvangu munozvitorerei muchiuraya mhuri yangu kune vana vamwe vangu vakatotadza chikoro vate kuseenzeswa navanhu izvezvi but ndava munhu aizvishandira zvinhu zvangu vatora

will just have an urge to go out there that's why you find that the car she's got the house is there but amai potifa calls the gardener
mweya iri tika mamisha mukana ti madzinza umu inonguya nenzira dzakangosiyana siyana ichingosimuka ichitambudza mamisha matinengetiro zvinoitika ngezvekuti noda kuti especially tinge takuenderana tinonyaya kurerekera kuno munhu akaromba zvatichakuti pana botaura paya kuti iwe anoita zvekuhafesa masperms aya nokuda kwekuti kazhinji kazhinji kumuudza kune vamwe vanenge ato nemhiko dzekuti pazuva anofanira kana kutorara kana kutosangana nevakadzi kana kuti four five saka kuti akwanise kuitira zvinhu zvake uku hapana chaari kutora chaanoda chiti kurara nemukadzi saka anotozoona kuti panguva yandiri papa pandichasvika kunopfimba musikana nekuzomudini nekuzomudini hai zvinotonditorera nguva rega ndingouisire pasi saka kubvisa ndamurepa ka anozoda kuzonditaurira mangwana kuti ndarepa anobva abatwa nemweya wakuda kuponda obva aponda saka mweya mweya unenge uchisimuka chii uyu uri kusimuka mumusha nokuda kwokuti kurombo urombo hwakaitwa mukati memusha pfungwa pamwe dzacho dzinenge dzatodistebeka nokuti pane pamwe kuti munongofunga kuti mwana uyu ari normal yes sorry normal pakuita kwani pakuita kwake saka zvinomizumitika zvekuti pakutonotamba nevamwe kwaanenge achiita uku munomitombo kuti mwana ari nomo apa ati nemweya uri kutomuteera wezvikwambo zviri mumusha zvekuda kumutuma kuti anorepa uya nokuda kwokuti kutoenda kuri kutoita kumajeri kuti zviri kutonakira kuno vamwe vanhu zvinooneka kana iri mhepo chaiyo asi kana isiri mhepo chaiyo mbereka inokususikidza kuti ikupinze mukati mengetani nekuti mhepo inesina kuchenherwa Asi kana dziri mhepo dzemadzitateguru, mhepo chaidzo dzinorevedzwa kuti imhepo dzinoisirwa manja, manja ndomaoko, yekuti ndati gashirei kamhepo chaiyo, ndidzo mhepo dzinokwanisa kurevedza kana mumakope kuti nhambwe dzamakufamba samukuru handidzo. Asi kana iri mbereka inoramba ichikusesekedza kusvika yakusvitsa mumaoko mengetani. Kutsanangura kuti ndomhepo dzakaipa, nhante? Chinombonzi chiporofita ndechipi? Chiporofita kurevedza zvichaitika mberi handiti? Kududzira kuti pwere dzinenge dzichipangidzwa nzira dzekufamba kuti dzisabaiwe nezvifeso nhanti? Saka pakufamba kwenhambwe ngozi inodii? Ngozi inopandwa matari. Chikwambo chinopanda matari nekuti chikwambo chinogona kupfeka munhu Kurevedza vanhu ndosaka paya muchinzwa tichirevedza kuti kune vaya vanoshandisa musoro yegora kuporofita asi zambuko ndati ritsvage handina kuriona ndopandatsanangura kuti vangadai kunoita rese ravangaite isiri mhepo haugone kuzvibaya kana kuzvirapa unotoda kuti uende kunopotera kune amwe madzisahwira Nanti. Handida kumurova, handida kumudii. Mwana asingateereri anorangwa nambuya kana ari musikana. Kana ari mukomana anoendeswa kwaasekuru. Ini anobvunza asekuru vako tsika vagokuudza kuti baba vanogariwa navo sei. Ndizvo zvandioziva ini. Hata chandakatadza ipapo. Eh. Uye kuti mai mukoti umomo vakambobvunzwawo here kuti amai zvaiitwe zvaite mwana pamba zvazvakanaka here handina kunzwa ini ndinongopiwa mubvunzo yekuti waimubvunzirei waimubvunzirei ndaimubvunzirei chinhu chandaiona mimba inoita secret rere ndakupiwa mubvunzo yekunzi waimubvunzirei mimba yanga yairipouri here ndo zvataa kuita here muzimbabwe kuti nyange mwana akapiwe mimba pana baba namai ngangobereka tava mombe here zvakuti ndinonzi ndakarepa munhu mwana aripo munhu wakatobuda madna yakazara muzimbabwe ini ndiri kurambirwa kuti tinotariswa zvinoitavo here and iam proud kuzvitaura handinyare nekuti handida kurepa munhu